si tu bantukin DVC he thimnak kong he pehtlai in tonbiaruahnak caan ṭha ka hmuh cak ai lawm. I tukum ah hin thimnak kan tuah tik ah hin voikhatnak ah mithlatu voter cazin kha van tuah hmasa si i a voikhatnak kan tarmi cu tingthum le thong sawmli le thonghnih le za le sawmthum le pasarih an si. Cun a voi hnihnak kha October thla ni khat ni in kan van thawk ṭhan i nihleili chung kan taar ṭhan lai. October thla ni khadi kan taarmi a voi hnih kan taarmi ahcun ting thum le thong sawm thum le thong khat le zaruk le sawm kua le pariat an si. Cucaah cun ai thlaumi hi thonghra le zali le sawm thum le pakua in ai thlau. A zor deuh kan ti lai cuti. Cun a voithumnak mejor zin hi kan tar ṭhan lai. Cucu kan tar dingmi mejor ni a si lai ti ahcun thimnak a duh nihra a duh ah khin kan tar lai. Cucu ahcun zong ahcun mejor zin hi ai thleng lengmangmi a khomi a si caah khi tik zong ah khin mejor zin hi ai thlengdong kho te ko lai ti zong kha ka hin van fianter ka duhmi si. Tutan a voi hnih kan tarmi zong ah hin mezin kha an van zau lai i a min ai tel lomi zong um kho men rih. Cun a min ai tel ko nain hi cu mepek dingah khi upadi nih khi upadi ha ningcang loin a ummi si an ti si ahcun kai kuatmi hna an um sual si ahcun ka zong kha zoh ṭhan i an kai kuatmi a hmaan si ahcun meji in khan cancel biak ṭhan khi a si te ko lai cu pin ah thilsuaimi a um sual zong si le meji in ah khan van cazin ah van ṭial ṭhan si te lai i van chap ṭhan si lai le cucaah cun meji hi ai thleng lengmang khomi si ti zong kha van chim ka duh ni hra a duh i kan tar zong ah khin ai thlengnom ṭhan te ko la ti zong kha zapi kan theih awkah van fianter ka van duhmi si. A voikhatnak kan van cein kan kan tuah lio ah khan trio nih an van ko a cein kha van tuah i tlamtling tein an van tuah i cu hnu ah grong in an tuah grong in Ka kong kha nan van tuahmi si i an van pek taktak tikah pakhat nih check in an tuah ṭhan. An tuah ṭhan i khatekan kannih commission ah khan pek si. A voi hnihnak cu zei ruangah dah a voi hnihnak hin a hung tlawm deuh tiah cun door to door sehlut kan van hman cang. felfai deuh a si khawh nak dingah door to door sin in inn kipah kan kal le mezin minung cazin bakhat kan van kau ṭhan tikah a luan cemi caan i ing ṭhawng su cazin ah a rak um ko nain ramdang ah kal i a minung um ti lo i pawl kha a pawl zong kha kan van cancel i cu hnu ah cun a tangmi ummi taktak lawnglawng kha cei na van chiah si caah mah ti zawtnak ti kha van fian te ka duhmi si a dang kong zong ah khan me thlah awk ai tlak lo i me zin ah tel awk ai tlak lo i an kai kuimi zong kha um me ṭhiamṭhiam ka bawi zong kha me zin van phiat van cancel ṭhan si tikah atu bantuk a zawtnak hi si kha van fian te ka duhmi si pumtling lo hi Minung thong hnih le zakua le sawmthum le pakua an um. Le cu hna cu me tlamtling te men tuak khawnak dingah zeitindah kan tuah ti si ahcun mah pumtling lo an umnak methlaknak hmunhma khan me kuang hna kha tlawmpal te khi an ṭhut buin an thlak khawhnak ding tiang kha a niam le san te hna kha adjust kan van tuahpiak mah te cun mah ti khan pum ting law an umnak hmunhma kip ah khan kha ti khan pum tling lomi men thlak te ti kha an thlak nangnak a tlamtlin khawhnak ding ah khan tha tein hmunhma kha special te un kan serpiak mai hna um le cucu Lai holh hi na chim ka thiam lo Kawl holh cun sanpiuh mezung tiah kan ti sanpiuh mezung tiah kan ti i mah cucu sawmthum le pasi a kan tuah zin ah hin ramdang i a ummi a cozah theihhngalhnak he ramdang a kalmi pawl kha tanzung in cu ṭi me pek khawhnak ding an vun kan hal an vun kan hal i cu hna cu cu ṭi me pek khawhnak ding ah khan kanmah nih cu ṭi me kan chuahpiak hna i tanzung ṭisin in khin ramdang an kuat cu an kuatmi cu kum thong ni le kum kul November thla ni riat ni zanlei suimilam pali hlan ah Komisin zung ah an van chuahpi lai. Cucu ramdang i mebetu hna nih an rian. Atu hi tanzung in hin anmah le an ram cio an kuat cang hna. Le kha ni ah khan tlamtling tein an umnak ding meilung cio ah khan a van ap khawh lai. Caan cu tanzung i atu kan kuat cang hna caah khan ti tanzung in an kuat dih a phanh caan pawh an pek ko la Pelewa peng hi mizapi nih thimnak kan tuah kho lai maw ti khi kan hal lengmang i Belarus peng thimnak tuah khawhnak tuah khawhnak ding in ramkulh i state commission pawl election commission hi ṭuanvo kan ngei lo zei kan ti lai hi nawl kan nei lo ti lai cuti Pi Ṭhawng Suh UEC i nawlngeihnak in a kalmi si Cucaah cu atu lio caan ah hin Juisi nih Paleo peng ah thimnak kan tuah lai kan tuah lai lo timi kong he pehtlai hin Juisi nih zeihmanh caan thanh rih lo. An thanh khawhmi cu Kawlram pumpak chungah November thla ni riat ah thimnak kan tuah lai ti khi a si. Cucaah cun kannih Chin ramkulh Commission nih hin teinak kan tuah ti si ahcun atu i process thimnak kong in kan kal bantuk tein atu zong ah hin a voihnihnak mebe khotu cazin kan tar zong ah beleu kan tar hrimhrim process te kha kan kalpi peng kan ti na si ti amah le kan rianṭuan ning tein thimnak kong he pehtlaimi rian popo kha peleu a peng zong ah kan ṭuan cuahmah lio si ko thim kho thim kho tinak tuah kho la tuah kho lonak ding ahcun kanmah kha nawlngeitu kan si lo caah a zui si

Mei kong he pehtlai hin zui sin i minung sawmnga cung mehsuai sizung nan tuah kho lo tiah thawng an thanh mi a um. Cuning te cun ka machine nih hin mehsuai sizungnak nawl an hal tikah minung zeidah nan si lai timi kha kan ṭialter hna. Kan ṭialter hna i kha ning te khan sawmnga cung an si cun Mehsuainak kan pe hna lo i song le tang a si paohpaoh ahcun mehsuainak nawl kan pek hna. Le kha tikah ah an va kalnak ahcun ca an i phurmi ah khan minung song le tang in an kal. Hika an va tuah takmi khi cu report caah um lo cu kannih kan thei kho ti hna lo. A cheukhat cu online in an van an van vei hna i a ma hna party cu cuka ah cun anih cu Misoi sing tuahnak ah minung tam ngai nih an tuah i cucu a hmanthlak he kan van tar in an van tar le direct in kum sinak khan report an van pek mi si lo tesaya anmah myu ne ceu i sikhat committee timi ah khan an van tar ceu mi ka si kakha sikhan committee nih khan commission lei kha thawng ve ka than ton ve kha tikah

Misual sinak le velpe ti ai lo ti kha ṭelhrawm in thawng kan thanh hna. Cun lu su lu i minung a mibupi in a motorka he lamzawh ti bantuk kha cu amah te anmah nih nawl kan hal mi ti an vel nan pek hna lai nan nawl nan pek hna lai ti si nawl kan pek hna ning zong ah khan atu bantukin covid-19 upadi ningcang te khan nawl kha kan pek ṭhiamṭhiam hna. Khan ah a hlei i an tuah i nawl an zulh lo si ahcun, ribual tu an neih si ahcun, silole commission nih kan theih hna si ahcun, kha bantuk la speaker in a tan chiat set in lamzawh le mesoising tuahnak kha a hnu ah kan khulbik ti hna lo. pizik kan tuah cang hna. Cucu law si kan ṭuan cuahmahmi rian cu si. Aw, Laitlang pumpuluk cun ka chim kho lo. Hi kanmah nih hin hika Thlantlang, Hakha Thlantlang, Hakha lawnglawng hi kanmah nih hin Pine nih hin Hakha lawnglawng hi misuaising an vahnak nawl kan pek hna. Cun Khayai zu a ṭhutnak ah Khayai Gomasin nih an pek hna i Mi nih zul ahcun mi nih puan an pek ve hna. Cucaah cun atu i thlantlang pengah thil cangmi pakhat chinchin pek thang vanzang ah mesoisi a tuah lio ah minung sawmruk le pali an si cucaah cun covid-19 upadi he ai kal tiah thlantlang auchohli hmu zungah

COVID-19 ṭhingcho hi committee nih SOP an ti i upadi loṭhung lo nih tuahdan te kha khi mee pek ni ah khin zeitindah mipi hi mee kan thlakter hna lai timi runvennak ca dingah ca an chuahmi um zulphung an chuahmi um cu zulphung ahcun zeitindah si ti si ahcun meepeknak hmunhma hi tam deuh nih an tuah lai i kau deuh in minung kha a hlatnak pe ruk hlat in chiah khawh dih nan zuam hna lai ti si. Cu ahcun zawtnak a tahtu minung zong an um lai ti si. Ṭuanvo nan pek hna lai. Cukhawh cun mark te hna, cucun zei lo facial te hna ai hruk lomi an um si ahcun kha hna a zohkhenhtu, zohfeltu dingah ngandamnak lei zung i rianṭuantu pakhat zong kha ṭuanvo na pek chih lai ti si. Cu hnuah cun uknak lei zung in minung pakhat kha an umnak social distancing, an umnak hmunhma peruk in an dir khawhnak dingah zong cu ṭuanvo na pek lai ti si. Atu hi a hlei bak in mezung pakhat ah minung pathum pi ngei i ngawn ṭhan. Education department in minung pakhat Cucun health department in minung pakhat, cucun administration department in minung pakhat a hlei bak in ṭuanvo na pek hna lai tiah cunglei in order kan ngah caah atu hi culong cu kan tawlrel cuahmah lio a si. Piteyi ngunci ṭha hna in palek pawl an rian si. Le atu tiang i kanmah nih komishin nih komishin ah thawng in kan thanmi palek nih

50 percent hi inn ah thazaang an pek ṭhan i cucun a herhnak an tinak poah khan fuihhimnak an tuah lai. Meizung pakhat ah pakhat cio si lo zong in meizung pahnih kom zong in khika zawn hi fimhunnak a herh an tinak ah khan pekak thazaang an ngeihmi dihlak chungin 50% hi meizung fimhimnak kha an kan tuahpiak ṭhan lai ti zong kha thawng kan theihmi um detail program cu anmah palek zung lawng nih detail program kan theih caah kannih nih cun cuka zawn ah cuka zawn ah cuka khua cuka khua me thlanak kung kan kun lai ti lawng kha palek kha thawng kan thanh hna i kha huihimnak tu kha cu palek rian si caah detail in kan chim kho hna lo i detail theih kan duh si ahcun palek zung ah khan va kal i lai va hal khawh si timi te zong kha ka chim ka duh mi si. Nai te thawng kan kha CNLD party pawl nih thimnak kong he pehtlai le an party rianṭuannak kong an i tinhmi kong he pehtlai in MRTV ah Kawlram Pumpak Party vialte kha UEC nih hin transparency a si khawhnak dingah nan chim khawh chim mang lo kan pek hna ti si i kha mah le party cio chimnak an tuah tikah khan zeiruang ah dah CNLD kha chimnak nawl an pek hnga lo ti kha a te seih ka thei lo. Asinain keimah ka theih tawk ahcun UEC ah hin registration a tuahmi an si cio caah party dihlak kha UEC nih registration an tuah tikah zulhphung an neihmi te kha um lai a ka ti. Cu zulhphung an tuahmi chungah khan Hihi CNLD nih hika zawn te hin kan chimla kan tuah lai an timi tete fianternak an neih tikah khan UEC nih an zulhphung ai ai kalh pengmi um ruang caah al hlah maw khikhin khin cancel an tuah hna ti kha keimah nih ka ruahnak sawh mu detail ka ka thei hrimhrim lo ka zul hlah mu si rua tiin ka ruah cun anu bantukin laitlang ahcun kha bantuk reject a tongmi kha party dang kan thei hna lo caah Kawlram ah cun tampi ko lai nain Laitlang ah cun CNLD lawng kan thei hna si ti te kha kan fianter a si. Kan pawngkam cio kha zoh va si selaw kanmah Hakha Thantlang lam nai ah hin cun keimah ka hmuh ning si sawh voter pawl le meipetu pawl le Cucu candidate pawl he zong kan i zeih hngami zong si lo. Keimah nih ka hmuhnak sawhsawh ahhin cun tukum hi kum thong hin na kum hlengah nakin hlah maw mipi nih hin interest an nei deuh rua ti cun ka hmuhning cu si. Hitai cu cun interest kan nei deuh tikah bia le hla zong khi tam ve, thawngpang zong khi pakhat le pakhat i doditnak le mah le party ṭhatnak kong le kei zong chim zong kha tam deuh in hlah maw an chim ruah ding ka ruah caah khin tukum hi cu kum thong nih kum hleinga nakin cun mipi nih hin cun an interest ko rua ti kha keimah ka hmuhnak keimah pumpak ka hmuhnak cu si dihlak nih hin mapek thlu khaw he si lo zeitik caan pawh mapek thlu khaw he si lo Laimi hi a luanciami thimnak kan tuahnak ah cawlcangh ning ka van zoh tikah, ka van zoh ṭhan tikah Laimi hi hi thimnak kong he pehtlai in mipi nih kan interest ngai rua tiin ka ruahmi cu Kawlram pumpuluk ahhin Laitlang hi mee petu percentage a tam bik a si. Cucu khuaruahharnak a si. Le kum chiarte kum thong hi le kum hra zongah mee petu, mee a pemi percentage in a tam bik a si. Cun kum thong le kum hlei zongah mee petu a tam bik, mee thlatu a tam bik a si. By election zongah Kawlram pumpuluk tu a si lo nan mu. By-election tuahnak tete zong khan a tam cem ṭhiamṭhiam ko si. Cucu Laimi nih hin political lei ah hin interest kan nei ngai ko rua ti kha keimah nih ka hmuh ve ning si. Cucaah cun kum thong hnih le kum kul ah hin cun kum dang bantuk in voter pawl nih mee petu pawl nih hin mee cu an pek ko lai ti kha tam deuh in an pek te ko lai ti kha zumnak cu ka nei. Mah vialte cu pek taktak tik lawngah pek taktak tik lawngah khan rian kha cu mu theih khawh ding si caah keimah ka hmuhning ti kha kum thong le kum kul ah cun cu hlan dangnak cun mi tam deuh nih men pek ti ko rua lai ti kha ka hmuhning a si.

Ho nih kan pek zong kan za ṭhentham hna ulaw an ti i mi kan pe ti lai lo tiah mipi in hmurka bia aw rak chuak tikah Billy Graham le fale pawl nih khan ah si lo mepek methlek hi ram hruaitu ai tlakmi ram hruaitu thim hi mipi i kan nuhrin co ko si cucaah cun mi hi kan thlak hrimhrim awk si an rak ti le American pumpuluk chung ah pumpuluk chung an rak vak em an ti khan thimnak kong ah thlan rak campiak hna i mipi zong kha na innchung khan chuak dih u law me pe dih me thla dih u tiah forfialnak an rak ngeih hna cucaah cun kan ram zong hin kha bantuk ram hruaitu mifim miṭha miding mifel kan thim khawhnak ding ahcun mipi nih hin biathlang hi kan rian hrimhrim si ni pakhat te i kan vok hi kan me hi a biapi tuk hringhran mi si caah mizapi nih biathla khotu bobo nih cun tutan kum thong nih kum kul zong ah hin kan dihlak in me thlak khawh ding kha kan nuhrin covo si ko ti te kha kan chimter duh mi si. Tak ah Baza ka duhmi hna cu zeidah a si ti a si ahcun tuk a chim bantukin mithlak hi mipi caah mipi caah mithlak hi biapi tukmi si caah khan atu i election commission rule ah May cazin ah ai telmi lawnglawng nih na thlak khawh ti si caah atutan a voi hnihnak May cazin kan tarmi zong hin na min ai tel lo sual si ahcun men a thlak khawhnak dingah na min ai tel lo sual si ahcun ṭha tein na vai zoh lai i ṭuanvo ngeitu sinah aw kei hi ka kum zong a tling ve cang na thla kho ding dirhmun ka sanain kan ngai tel lo caah nan ka hrelh sual caah tiah anmah le an soknak form ti lo u cu cun ṭha tein va sok i min cazin vai pumh hmasa kha biapi tuk hringhran mi si caah media lei zong a si ah na ngei i Candidate pawl na si ah mipi dihlak zong kan si ah ṭuanvo ngeitu commission zong kan si kan zate kan i bawm hna lai i mithatu nih me tlamtling tein an thlak khawhnak ding caah atu bantuk i mezin kan tar lengmangmi si caah hin mesi nih kan kel khawhnak ding le me kan thlak khawhnak ding khan kan zapi in ṭuanvo kan ngei hna i i bawm hna sih a caan kan nei rih thlakhat te a caan kan nei rih caah hi chung tein nangmah na covo si ne mi me na thlak khawhnak dingah cazin ah nan tel hrimhrim a hau tite kha tete cu nupi sinah von forh ka duhmi si